Reit, Eros Thomas, mae'n ddwrnod rali. Sut mae'n mynd ma? O, mae'n mynd yn golew hyd yn hyn, y tywydd yn dylan golew i ni. A mae'r hael wan tu mas, so, um, a pawb yn bisi'n cysylltu. Nawr fel uh, trefnydd y sir, pa rif yw'r rali lenni? 39 neu o fan ni. Ie, yeah. da iawn.
Ie. Yeah. O, llongor cherddi chi. A chi wedi bod lan yn uh, Llundain lenni yn derbyn rhywbeth go arbennig? O, do, fi es i uh, lan ym Mhalas Buckingham, ond uh, dim drosta i o'n, on i'n gael e, o'n i'n cyferi bod e yn rhywbeth i'r mudiad ac i bobl cefn gwlad. Uh, a dyna pam nes i benderfynu bod fi'n mynd i, i fynd i'n ôl e, i fod yn onest â chi ar MB. Um, na, fel cydnabyddiaeth i bobl cymeru cefn gwlad cyffredin, a dyna beth oedd yn bwysig i fi. So'r frenhines oedd yn cyflwyno chi? Na, twysog siarl ges i weld ag i fod yn deg ag e nath e siarad Cymraeg 'da fi. Be wedodd e?
Llongyfarchiade mor iawn a bod yn anrhydedd i gyflwyno menyw o Sir Gâr. Oedd yn amlwg bod e 'di neud ei waith cartre achos oedd dim byd o'i flan e a gofynnodd e i fi a oedd clwb i gael 'da ni'n Llandyfri. O, da iawn.
Do, ware teg.
Da iawn. So, um, beth yw uchafbwyntiau heddi nawr den yn rali? Wel, um, mae uchafbwyntiau gwahanol i gwahanol aelodau, fysa ni'n gweud. Chymod, mae llys gynhadus a llys gynnar da ni a dyparoion. Mae'n uchafbwynt i nhw um, yn, yn ystod y cyfnod yn y mudiad a wedyn mae ydych chi prif stocmon y flwyddyn, iau a hyd. Mae hwnna'n anrhydedd achos chi'n barnu pedwar teip o stoc a hefyd wneud papur hwsmonaeth Ond mae 'da ni wedyn Buwch Goffa Aled Howells a mae honna'n mynd i prif bencampwr y Stocmon iau neu hun trwy gydol y flwyddyn ac ar lefel Cymru a mae honna eleni yn mynd i Dafydd Ifans o Glwb Sandishmells. Mae hwnna'n anrhydedd, uh, chymod, pen ei gamp achos maen nhw wedi goffod dilyn pob cystadleuaeth o farnu moch i farnu moch byw hefyd lenni, defed llun, da godro, Yy, gwartheg bîff, ŵyn tew, popeth trwy gydol y flwyddyn a cynrychioli y sir ar lefel Cymru, a mae hwnna yn rhywbeth i chi'n cael falle unwaith yn ystod eich cyfnod yn y mudiad, os i chi'n lwcus. A wedyn, wrth gwrs, aelod iau a hun y flwyddyn, wel mae'n rhywbeth arbennig iawn iddyn nhw i cael ei, ei enwi ar y llwyfan fel aelod un Sir Gâr a aelod Iau Sir Gar, amser chi'n ystyried faint o aelodau sydd yn y sir, ac i swyddogion y sir, cadeirydd y sir, cadeirydd gweithgareddau a chyllid, hwn yw y diwrnod yn dyfe i charbwynt y flwyddyn. A mae'n ddwrnod braf, neis. Mae'n fendigedig.
Hyd yn hyn, a daw y haul mas p'nawn 'ma. Cyn aelod Clwb Cymann, beth o'ch chi'n neud pan o'ch chi yn cystadlu yn y rali flynyddau mowr yn ôl? Wel, amser o'n i'n cystadlu, o'n i wastod yn neud y gwinio. Ie.
Neu coginio. O ie, ie.
Um, y ddoi beth na o'n i'n mwynhau a, a dwi'n cofio, yn dal i gofio beth nes i, fi'n cofio wneud uh, bag bach i fynd i ddawns arbennig. Um, mae'n syndod fel chi'n cofio a chi'n cofio y sgiliau chi wedi dysgu. A hefyd, um, nes i Ann Williams Rhywlas, um, eiso cacennau. O'n i'n neud chwech cacen fach a Ann yn neud un teisiau yn fawr a nillon ni yn y sir a elon ni mlaen i Stonely ail enillodd ni yn Stoneleigh a ch'mod chi'n cofio y pethe hyn run peth am aelode presennol yn cael y cyfleuon a cymeryd nhw a chi'n cofio nhw am os fi'n credu. Ie, Ros, fi'n gwybod bod chi fisi heddi, diolch i chi'm siarad â ni. Diolch Dylan, diolch yn fawr a phob hwyl i chi.